بەخێربێن بۆ نوێترین ئەلقەی تۆکس ئۆن ڕێ میوانی ئەمڕۆمان میوانێکی زۆر زۆر سپێشەڵ و برادێکی ئەزیزی خۆمانە کە بەڕاستی دەتانم برێم یەکەکە لە دەنتستە گەنجە هەرە بەناوبانگەکانی کوردستان و عراقیش. پێشەوەی دەست پێ بکەین دەمانهەوێ زۆر سوپاسی سپۆنسەرەکانمان بکەین کە تاقیگەی کەریمە بۆ دروستکردنی دان و هەڤاڵ بوکسر بۆ دابینکردنی دابینکردنی شوێنەکە زۆر بەخێر بێ دکتۆرە. بەخێر بێی دکتۆرە گیان. زۆر زۆر سوپاس زۆر سوپاس دکتۆرە ئان زۆر سوپاس دکتۆرە ڕۆز. دەمانهەوێ بە کۆتەک دەست پێکەین یان پەندەک کە زۆر زۆر حەز دەکەی ینی پێت خۆشیان پێت جوانیان هەر لە مشکتدا بووە ئۆکەی کۆتەکە بە ئینگلیزیە ئەگەر ئاساییە کۆتەکە دەڵێ وەرک هارد Until you no longer have to introduce yourself. مەریم کو بۆ ئەو کۆتت هەڵبژارد یانی هاتە ناو مشکت the first thing با برێن چونکە ئەو کۆتە زۆر باسی ژیانی پرۆفشنناڵی من دەکە یعنی کە بۆ ماوەیەکی زۆرە کە ئەمن ئیش دەکەم گەیشتیمە قۆناغێک کە پێویست ناکە کە دەچمە ناو کۆمەلگای دکتۆرەکانیدان پێویست ناکە خۆم بە خەڵک بناسێنەوە جوانە مەریەم لە دوورەوە مەریەمە مەریەمە مەریەمە ناسراوە. دکتۆرە مەریەمە بالضبط ئیتر لۆیە ئەو کۆتم هەڵبژارد زۆر بەڕاستی زۆر جوانە دەست خۆش ئەوەندە ئەمە بزانین کە سەف شش دەرەجەت هینا دووەمی هەرێم بووی وەنیە کو توانیت ئەو دەرەجەی بین تەسەوەڕ دەکرد ئەو دەرەجە چوە باش بینی و هەستت کو بۆ هەندێک لۆمان باسکە باشە شتێکت پێ بڵم احتمالە باوەڕ نەکەی چونکە لە بۆ عائلەی خۆم کەمەک زەحمت بوو باوەڕ بکەن ینی کە کە ڕووی داشتەکە خوشکم یەکێک لە ئەوانە بوو کە ترسا بوو چونکە کە دەرەجەی سەفی شەش بڵاو دەکرێتەوە یەکەم شت ئەوەیە لە ڕێی کەناڵە تلفزیۆنەکان ڕاستە. بڵاو دەکرێتەوە یەکەمەکان ناو م. یەکەمەکان دوایێ لە ڕێی وێبسایت و ئەوە ی هەموو دەرەجەکان بڵاو دەکرێتەوە ئیتر ئەمن زۆر بە موسەیتەری چوومە پێش تلفزیۆن دانیشتم خوشکم زۆر ترسا گۆتی ئەگەر ناوی بڵاو نەبتەوە لەسەر تلفزیۆن ئەوە تەواو دەرەجەی یعنی باش نییە دەرەجەی باش نییە و نفسیەن لە بۆ من باش نییە چکە من دانیشتم لە پێش تلویزیۆن بە ناوی ئەوەک تەواو من جێم لە ناوی خۆم بی ئیتر آه، کە دەستیان پێکرد جەنابی وەزیری پەروەردە بوو یەکەم ناوی گوت ناوی من نەبوو و شکێک دروست سترێس. بوو دوایە دووەم ناوی گوت گوتی دووەمی هەرێمی کوردستان ئەوەیە دوای گەتی دووەم ناو هەیە لە بۆ دووەمی هەرێمی کوردستان گوتی مەریەم قەرەداغۆنەس ئەلێرە بە گریانەوە نازانم یانی هەموو ماڵە دەگریا شعرێکی زۆر زۆر ناتوانم هەتا ئێستا وەسفی بکەم بەڕاستی یعنی ئەوەندە دڵت خۆش دەبیتەوە بەس دەگری بەس دەگری نازانی کووە یعنی هەموو قال بدەلەرزی هەستێکی زۆر خۆش بوو بەڵام هەموو سالەکە زۆر باشم خیندبوو لە تاقی کردنەوەکان بەڕاستی زۆر زۆر باش بوو میتریانی سقم بخۆ دوو پرسیارم لۆ هاات پرسیار یەکەم وەچی لە ینی لە کاتی امتحانات امتحانشت دەکرد پرسیارەکان حل دەکرد دوای ئەو یان هیچ حلوشت نەدەکرد بۆ ماوەی حەفدە سال کە من تەلەبە بووم سەر لە یەکەم ابتدائیەوە هەتا کولیەم تەواو کرد ئەو شتم نەبوو چکە شتەکە ڕۆی تەواو یانی لۆ خەمی بخۆم بەڕاستی یانی تەواو هیچم پێ ناکرێ هیچم پێ ناگۆدرێ ینی تەواو ڕۆی ڕۆی لێگەڕێ لێگەڕێ دەگەڕێ ماوەماڵێ سراحەت دەکەم بەبێەوە هیچ شت و ئەوە ئەوەن حل ناکەم نەخێر ئەمنیش لەگەڵ ئەوەی نیمە کە پرسیارەکان حل بکرێت چکەوە تووەچی

تەماشا ئەمن کە پزیشکی دانم هەڵبژارد ئەو وەختە حەزت من لێ بوو ئەمن بە حەزەوە چوم ئەمن بە ئۆکەی. بەو معدلە بەرزەی ئەمن لە توبعام وەردەگیرم ماشاءاللە بەڵام ئەمن بە خۆم چوومە توبە ئەسنان بەبێ ئاگاداری ماڵەوەش بەڕاستی چکە حەزم لە توبە یعنی ئەسنانە تەقدیمت کرد ئەوان نەیان دەزانی نیان دەزانی هەر بەس برام برا گەورەکەم ئەو لە وێبسایت و شت ئەو شتانەی دەزانی ئا، گۆتم پزیشکی ددان گۆتی ئەم بێ مناقەشە بێ سەرێشە بەبێ ئەوەی باب و داکم بزانن چونکە ئەسڵەن کە قبولەکان ئەو شتانە ینی دەرچوون بەبیرما ژنی مامم تەلەفۆنی کرد گۆتی مەریەم غەدری لێکرایە لۆ لۆ لە تو بەسنا وەرگیرایە ئاخر شتەکە ئەوەیە ینی دەبی خەڵک کو بڕۆن ئەوان حەزیان لێە هەر بەو بەو ڕێ هەموو خەڵک بڕۆن بەڵام ئەم نازانم لە منداڵیەوە ئەو ماینسێتم نەبووە بەڕاستی یعنی طبعا ماشاءالله یعنی پرۆفشنێکی زۆر پیرۆزە بەڵام لە بۆ من نابی ینی ڕێەکە زۆر دوور و درێژە هەردوو خوشکم لەگەڵ برام ئەمان طبعا من دەیان دەتم بەڕاستی ئەو شتە زۆر لە بۆ من نییە بەڵام هەر لە کەسەفی شش بووم لە عدادیە بووم خوشکم دکتۆری دام بوو ئیتر من ئیشی دەستم زۆر وردو جوانە هەر دەیگۆ ئەتۆ ئەتوو لە بوو لە بۆ ئیشی دان زۆر سەرکەوتو دەبی چونکە دەستێکی زۆر ئارتستیکت هەیە و بەڵە لە لایشکەش علمی مێ یانە من وەکو خوێندن ئەوە زۆر زیرە الحەمدلله ئیتر بگەڕانەوە سەر بابەتی خۆمان ئەو وەختە کە ئەمن تەقدیم کرد لە بۆ پزیشکیدان داعینات هەبوو

باشتری وەزەکە باشتر نەبوو باشتر نابی خراپتر بوو لە ماوەی پێ ساڵ زۆر زۆر شت ڕوویدا کولیای ئەهلی کراوە نەکێک نەگد و نەک زۆر وەردەگرن و تاکنشنە بەڕاستیایی تر ینی مارکێتەکە بەڕاستی دکتۆری دەنجێتەرە لە نەخۆش ڕاستە بەڵێ بەڵام باسی ئەو بکەین وەختی خۆی ئەمن ئەو شتانە نەم دەزانی و نەم دەزانانی تاعینا دەڕا دەگیرە ئەگەر لەو وەختەش ڕای فکری لێ بکەمەوە زەحمەتە ئەگە بتزانی بە هەردەچە پزیشدا ئەگەر ئەگەرێک وەکو من ئێستا حالێن لەو وەختە هەبوو وایە و من تاعینات نییە و تێ بگەم بەڕاستی وەزعکە چیە

پێشنیاردەکەی ئەو سەف شەشەکان بچن ئەسنان لە وزعکی ئەستەدا وەکسێن کرد کە نەچن نەخێر بەڕاستی هەتا دکتۆری دان دکتۆری دانی نوێ لە عێراقیان کوردستان بی بەڕاستی ئایندەی نەما بەڵام ئەگەر بچنە دەرێ من پێیان دەڵێن شتێکی زۆر زۆر باشە چکە ینی مهنەتەکە قەدر و قیمەتی مایە لەوێ بەڵام لە کلمان چون کە ژمارەکە زۆر بووە لە هەر ماڵک دەچی بەڕاستی دکتۆری دکتۆری هەر هەیە باشە مەریەم ئەگەر با برین دکتۆری ددان هەڵ نەبژارد ئەو وەختە دەچوو باە طبعام یان دەچوو باە جەیەکی تر

ینی ئەو شتە بەجدی ئەمە حەزم لە دزی قەڵەواڵغ نییە حەسەمەکە دەچی حەسە مەوسمە ینی بچی جێ وەختێک دەوەکە زۆر خۆش زۆر قاڵە باڵەغا بەڵام چی وەختێک وەکو ئێستا هیچ قاڵە باڵق نیە ئێستاش خۆشی لێ ناوێنی زۆر گەرمە هەر خۆشە دەکنی باشە مەریەم لەبیرم دێوەچی لە کولیە بووین بەخۆت ئەوائل بووی لە کولیێش لە هەمان کاتیشدا ئیشت دەکرد یعنی کو من چکە بەنسبەتی خۆم ئەمن توانیم لە کولیە ئیش کەم بەس نەمدەتانی کنترۆڵی خیندنەکەی بکەم سەراحەتن یعنی زەحمەتە بتانم ئیش کەم و خیندنی شم هەبی و امتحانی بکەم و ئەوە ئەلیش بی ئەو شتێکت پێ بڵم من مەرحەلە چوار دوو ئیشم هەبوو مەرحەلە چواری کولیە دوو ئیش و ئەلیش بی وابزانم دووەم دەرچوو بوو مەگەر غەڵت نەبم شتە چی وا بوو ماشەڵە بەڵام دەزانانی کوا وەکو بەنگلیزی دەڵێن Secret what is your secret it's all about time management ئەتۆ فکری لێ بکەیەوە ئێستا ئەمن 24 ساعتم هەیە ڕۆژانەیە کە چکەش 24 ساعتی هەیە ڕۆژانە بەڵام ئەتو کو استغلالی ئەو 24 ساعتە دەکەی تو هەش لە بۆ 9 ساعت دەنووی طبعاان لە هەش ساعت خەوم مەنی نووسنم کەمتر نەبوو لە هەش ساعت ئەتا ئێستاش

باسی ئەوەی ناکەم کە فێرت دەکات علمیەن و شتانە چونکە ئەوە زۆر زیاتر بەلای فارمەیە بەلای سەیدەلیەیە زۆر ئۆک زۆر شتی علمی فێر دەبی بەڵام مندوبی ژیانت فێر دەکات یانی کو ژیانت بەڕێوە ببەی قەزە ئەمن- شێوەی قسەکردن و شێوەی قسەکردن ئەتوکو لەگەڵ کۆمونیکیشن تەواصل کردن لەگەڵ دکتۆر بالضبط ئەتو کە دەچێکن دکتۆر هەر دکتۆرەک و ماشاءاللە لە دکتۆرە گەورەکان ئەین باسی دکتۆری دڵ و ئەوانە دەکەم آه، کە دەچێکن کو قسەیان لەگەڵ بکەی بە چ شێوەیەک ئەو دکتۆرە شەخسیاتی کووە کو تەعامولی لەگەڵ بکەی جگە لە ئەوە ئەمن عاتەن بە مەندوبی دەڵێم وەکو عسکەریەی طبی جوانە زۆر جوانە قسە و بەڕاستی ئەمن منداڵی خۆم بی سبەی دوو سبەی حەز دەکەم ئەوش ئەو ئیشە بکەن مەندوبی بکە مەندوبی بکات مەندوبی ئەمن لۆیە مەندوبیم هەڵبژار چونکە بەخۆی بەڕاستی پێشتر نەمدەزانی مەندوبی چیە و یەکەم دوو مانگیش بەڕاستی زۆر زۆر زەحمەت بوو کە هەموو ڕۆژە دەمگوت تم واز دێنم سبەی واز دێنم، سبەی واز دێنم. نەفسیشت. چونکە هەتا لێڕا دێت چونکە بەڕاستی قورسە هەتا فێر بیت چونکە ژیانت پیشان دەدات ژیان چییە ئەتوو لە منداڵییەوە لە ماڵێ گەورە بووی و بەس نازت شتێ هەرگیرە بالضبط بالضبط. ئا بەڵام دەچیە ناو ژیانی واقع ژیانی گەورەکان زۆر زۆر و ئەتوو فەرقە. بڕۆ وەکوو تەعامول لەگەڵیان بکەی تۆ لۆیە پێ دەڵێم عەسکەری ژیان و بەراستی وەکو تەلەبە چونکە ئەمن لە بەیانەوە کولیەکەمان ماشاءاللە لێ بی سعات هەشتی دەستی هەتا سعات سێ بکات یەکەم محازرە هەتا ساسێ چوار ئیش نەمایە جگە لە پارت تایم کەمەک عیلاقی هەبی بە ئیشی خۆت و کۆنەکشنت هەبی لەگەڵ دکتۆرەکان بەڕاستی من دووبی بوو یعنی ئەمن ئەوم هەڵبژار چونکە تاکە شت بوو کە پێم بکرێ پارت تایمە بەڵام کە دەستم پێکرد دوای دوو مانگەکە کە ڕاهاتم کە عیلااقاتم دروست کرد کە لەگەڵ شەریکە گەورەکان ئیشم کرد ئێستا حالیان زۆر زۆر مەمنونم کە من ئیشی مندوبیم کردیە من هەز دەکەم ئەو مەسەرەن ئێستا بە خۆش مندوبم کردیا پێش ئەوەی دەست بە ئیشی مندوبی بکەی هەز دەکەم لە ناو بەبلەکی ئەنی وەکو بازنەیەکی قەپاتە هیچ لە دنیای ینی بەس دەزانی کە تو مەرحەلە شەش بووی تەوا بووی دەتخین دوای ئەو دەچێت کولیە و ڕیگولەر سنگس با برێنەوە وەچی دەچێ ژیانی مندوبی دەبینی کە ژیان وە نیە دەبیت ئامور لەگەڵ نەفری گەوری بکەم دەبی محالە بکەم ڕێگای قسە کردنم قرستر دەگای تەواسڵ کردنم لەگەڵ نەفرەکە ئەو دەست پێ دەکەی دەبینی ئەو نەفرە کووە کونیە یعنی ئەو شتانە کە بەڕاستی وچی تو گوتنی ئەسکەریەی ئەوەیە دەزانین مەخسە بەدزیا ئەمن چونکە من دوبیم کردی لۆە باسی ئەوەی دەکەم تاکیدم هەموو شک زۆر فێرت دەکە ئیتر پێشنیاری من ئەوەیە لە بۆ هەموو کەسە کە تەلەبەیە بڕۆن ئیش بکەن محالە بکەن تڕای بڕۆن ئیش بکەن ماقول نیە ئەتو کە چویە کولیە هەتا تەخەروجت کردیە هیچ نازانی لە ژیان جگە لە خویندن و خولیە و دەرچون و ئەمنیش لەگەڵامە ئیتر لۆیە ئەوە دەڵم یانی چ چ دایک و باب چ بە خۆیان تەڵەبەکان بڕۆن ئیش بکەن بڕۆن شتی نوێ فێر بن بڕۆن ئەو ژیانە ببینن ژیان بەس خویندن نیە و ژیان بەس خویندن بزبط بەس ئەوەش ئەوە ئێستا باسی دەرەجەت کرد ئەگەر ئیش بکەی معقول ینی شەرت نییە دەرەجە نەینی ئەمن دوو ئیشم دەکرد لە مەرحەلە چوار بەڵام لایڤ دووەم بووم. ئێگزامپڵمان هەیە ئیشی دەکردەوە ئایلش بوو سەوت. ئا چونکە یانی شتی زۆر فێرت دەکات یانی ناڵێم تایم مەنەجمەنت فێرت دەکات هەتا بتوانی ئەوەش ئە لە ئەوە بە سەرکەوتوو بی لەوەش سەرکەوتوو بی. وە. جوانە. ئیتر ئەمن ئە پەیامەکەم ئەوەیە بڕۆن ئیش بکەن لە ماڵێدا مەنیشن ژیان ئەوە نییە بەس ئەتوو لەگەڵ برادەران دەربچی دوایێ تەخەروج دەکەن دەڵێن چ وەڵاهی ئیش نادۆزینەوە بەڕاستی چونکە هەموویان ئێکسپریەنسیان یان دەچن تەحەمولی ئیشەکەی ناکەن هەندێک هەیە دەچن پاشمانگە چ واز لێ دێنن دەرن زەحمەتە و پێمان ناکرێ و ئەو شتە چونکە بەنا بە ناز و ئەوە گەورە بوونە بەڕاستی باشە مەریەم مندوبی هەندێک شتی ئێستا باسی شتە پۆزەتیفەکانت کرد کە بەڕاستی ئەمنیش لەگەڵ تومە چکە

باوەڕکە پێنج دەقەش چاوەڕێ ناکەی چکە تو عیلاقات دروست دەکەی لەگەڵ ڕسپشن لەگەڵ دکتۆرەکەەوە ئەوە احتیرامەک دروست دەی بینی تو دکتۆرەکە خاستن ئەگەر ئەتو دکتۆرەی بەڕاستی زۆر احتیرامت لە دەگیرە ڕاستە بەس بدایەتەکە بەڵێ ئەوەیە داتەکە چاوەڕێ دەکەی دەبی مانی دەبی هەتا ئەو نەوە کۆنکشنا دروست بکەی مانی دەبی وەخت زیاتر دەڕوە جگە لە ئەوە ینی هەموو شەریکەیەک تارگەتی هەیە ئەتوو ئەوەی نییە بەڵاوچووم کۆڵم کرد و هاتمەوە ئیشەکەم تەوا بوو نەخێر ئەتوو هەفتانە میتینگت هەیە لەگەڵ لەگەڵ جەماعاتی شەریکە ئیتر تو دەبی وەڵامێکە دەبی دەبێ شتێکت کردبی ئەوەی نیە ئیشەکەم کردوتەوە نەخێر کوزۆڵتت دەبی هەبی کوا ریزۆڵتەکەت کوا ئەنجامەکە تو چت کردیە تریانی سترێسی هەیە بەڵام وەکو ئیشەکە وەکو هەموو ئیشێک خۆشترین ئیش نییە لەو دنیاە ئەسڵەن زۆر سمعاتێک هەیە لەسەر مندوبی کە ئیشەکە ناخۆشە کە پێش ئەوەی دەست پێ بکەم زۆر جێم لەو قسانە بسەوەی برێمەوە داکوباب ینی هەتا ئەقنای داکوباب بکەی و کە تو ئیشی مندوبی دەکەی ئەوە زۆری دەوێت چکە ئەوانیش نەزرەیەکی چاوەکی زۆر خراپیان وەربەری بزڵ من بەڕاستی

ڕێکخستنی فستیڤاڵ و ئەوانە ئەوەش بۆڵەتیرم کردیە و ئەو ئیشەی کە بۆ ماوەی زیاتر لە 6 سال بووم لەوێ بدایەت بە ڤۆڵنترینگ دەستم پێکرد ئەوی ژوانێستەوانست کە ئێستش هەر لێ بەردەوامیونی لەوێ بەردەوام لە کلینک بەڵام کە دەستمان پێکرد لەگەڵ دکتۆر جێگر ڕێزم لە بۆ دکتۆر جێگر بڕاستی چونکە جێی پەنجەی لە ژیانی منی ژیانی پرۆفشننەڵی من بەڕاستی زۆر زۆر دیارە وای ئۆهم ئەڵات ئۆنسلی بەس کە دەستم پێکرد ئەوەختە زۆر بە سوتفە بوو و کە دەستمان پێکرد بە ڤۆڵنتیرنگ دەستم پێکرد یان لە ڤانەسیش بە ڤۆڵنتیر دەست پێکرد مانگەک بە ڤۆڵنتیرنگ دەست دوای دێنە سەر بەس پرسیارێکمان هەیە پێت وایە لە ڤۆڵنتیر ینی لە ئیش خۆبەخشی لە چ شتێک زۆر ئیسیفادە دەکەی دووبارە پێشنیاردەکەی ئەو تەڵەبانی ئێستا کە دەخینێن ڤۆڵنتیشکە هەز دەکەم گەیشتە حەدەچکە زارۆی ئێستەغلالی خۆبەخشی دەکەن ئەلێرە وایە وەنیە زۆر لەگەڵ خۆم زۆر خۆ بەخشم کردی هەتا لە کولێ بووم هەتا ئێستش حەز دەکەم بەس دەبینم زۆر جار ئستغلالی خۆ بەخشی دەکەن و زیاد لە حەت ئەوە لە زۆر شت دێت یەکێکیان کە ئەوەیە کە زۆر فرسەتی ئیشکردن نییە بەڵام ئەوەی زیرەکە ئەوەی دەستە ئەو جیانێک کە ئستغلالی ئەوەش دەکەن ئەو فرسەتە دەکەن هەر دەتوانانی ڕێەکەی خۆی ببینێتەوە چکە تو ڤۆڵنتێننگ دەکەی لە بۆچ دەکەی بەس لە بۆ خۆشی نییە خیبرەی خۆ بەس لە بۆ خۆشی نیە لە بۆ سوشل میدیا و ئەو شتانە سەحاکتەکەت هەیە لەگەڵ مۆزوعەکە یعنی پێویست بە شتەکە هەموو خەڵک ئەو شتە نازانە زیاتر ئەو شتان دەکەن چونکە هەوەکو دەکەی لە ئەو دەکەی ئەو قسانە زۆر دەکەن کە دەرێ ئەم خۆ بەخشیم کردیان ئەوە مشتمە زۆر هەر هەیە بەڵام ئەتوکە چووی وەکو خۆبەخش بەس دەرچووی بەبێ ئەوەی هیچ استفادەت لێ کردبی استفادەی چ باز دەکەم ئەتو کە چووی وەکو خۆ بەخش تو علاقات دروست دەکەی وانە لای من لای من زۆر جوانە علاقاتە ئەمن لە ماوەی ئەو ساڵە کە زۆر ئیشم کردیە هیچیان فی سفر نەبوو کە بڵێمە هەمووی عیلاقاتە هەر ئەو عیلاقاتێک کە زۆر خەڵک دەناسی فرسەتی زیاتر دەبینی ترەتو کە چووی لە بۆ جەیەک خۆبەخشی بکەی ئێ عەلەقەل عیلاقاتەکان بکە خۆت پیشان بدە خۆت پیشان بدە کە تو چت پێ دەکرێ بەڵام بەس ئەوها بچی لە بۆ خۆشی چونکە برادەرم دوو ڕسم و سوشل میدیا سفادێنە میکە باشە مەریەم هەتا ئێستا ئیشی ڤۆڵنتیری و شتت دەکرد یان بەس لە کولیە ئیشی ڤۆڵنتیریت کردو لە پاش کولی لە پاش کولی ئیشی ڤۆڵنتیری و شتت کردووە یان وەچی دەست بە ئیشی کرد ناکەی قسەیەک هەیە وەختی خۆی لە شارە ئاتبا بووم

نەم کردیە دوای ئەوە وەکو خۆ بەخشی ئۆنسلی هیچم نەکردێ چکە باوەڕم بە ئەوە یانێک تو بەگەر باش بی لە شتێک بە بەلاش مەیکە بەس بدایەت ضرورە ئەتو هەتا ئەو کۆنکشنانە دروست بکەی ئەو علااقاتانە دروست بکەی بڕۆ خۆت پیشان خۆت پیشان بدە پێش خەڵک خۆت بڕۆ ناو کۆمەڵگایەکە من لەگەڵ ئەوم مەسەلەن گەر بیداد ئەمن دەمەوێ ئیشەک بکەم کە خبرە و شتم نییە لێی زۆر تەبیعی ئەمن وەکوو ڤۆڵەنتیر ئیش کەم بیدایەت دوای ئەوەی کە ئێکسپریەنسم دەبی خبرەم دەبی دەزانم مەجالەکە کۆ کوو نییە پێویست ناکە ئەمن هەر بە ڤۆڵەنتیری بمینێمەوە بەردەوام بیم بەردەوام بزەبت ڤۆڵەنتیریش لە بۆ ئەو شتەیە من حەزم لێ یعنی شتەکە فێر بم لێ بیدایەت وەکوو تەسهیک بەلاش ئیشەکەی دەکەم بەڵێ بەڵام ئەوە لەسەر تەمەنی تو ڕاوەستایە ئەتوو هەتا تەمەنی چەند دەتوانی ڤۆڵەنتیرینگ ئیش بکەی ئەتوو حائێنی ئەمن و ئەتوو و ڕۆزی ئەو تەمەنی نێمە حالیان ڤۆڵەنتیرینگ بکەین ئەم باسی ئەوەی دەکەم یەکێک گچکەتر یەکێک چواردە پازە ساڵی بی لە چواردە پازە ساڵی هەتا وەختی کولیە توان یەکەم دوو مەرحەلە کولیش خۆبەخشی بکەیت بەڵام دوای ئەوە کە ئەتوو شتێک فێر بووی ئەکسپرینست پیا کرد فرسەیەکت دیت ڤڵنترین مەکە من ئەوە لەسەر هەموو خەڵک طبعاان تطببیق ناکرێت چکە لەسەر فرسەت ڕاوەز لەسەر فرسە ڕاوەستە تو هەمووش فرسەت نایێتە مەریم شتێکی تریش هەیە کە مەسەرەن لێرە ئەتو لە تەمەنی چاردە پ ساڵ دەرێن بەس دەبێت و بخینی ینی تەڵەبێ خۆ زۆر زەحمەتە

دەیەڵن کوڕ و کچی خۆیان دەربچن لە بۆ کافێیەک لە بۆ مەتعەمەک ئاساییە هیچ موشکیلە نییە بەڵام بچی لە بۆ شوێنێک کەمێک دوو سێ شت فێر بی وەرگری کەمێک عەلاقات دروست بکات لۆ نابیتن خۆی تقریبا یەک فکرێت چونکە لە تەمەنی چواردە پازدە ساڵی ئەتوو زۆر ئیشت پێ ناکەم بەڕاستی بەس هەر شتی بەسیتە شتی گچکەیە. بەسیتە شتیا ئۆرگەنایزینگە بوث و ئەوانەیە یعنی شتێکی زۆر سمپڵ و خۆشە بەس چییە بەس چییە یعنی ئێکسپریەنسی شتەکی نوێ ئەوەی دەبینن

وانە مانگی یازدەی 2023 ئەجوکیشن مانەجەری ئەجوکیشن مانەجەر ینی دە تایم برێن بزنس سایدی دەنت ستریت گرتوانە بەڵێ ئەو ئێستاش گەڕایەوە بزانام ئیشی ئەمەلی زیاتر دەکەیانی پزیشی دان زیاتر گرتیتەوە ناتوانین بڵێن گەڕامەوە چونکە دانە بڕابوو بەزیانی زیاترت کردی زیاتر خستە سەری بەڵە لۆ دەزانی کووە ئەن دوای هەفت ساڵ لە بزنسی بگەڕێەوە سەر ئەسنانی جەم پەچی گەورەیە یەکەم شت بۆ ماوەی ئەو حەف ساڵە بەتاوەتی دانەبڕا بووم ئەمن دووسێ ڕۆژ لە خستەخانە بووم زگە لە ئەوەش لە کلینیکیش کەیسات دەگرت بەڵام نەخۆش بەڵێ بڵاوم نەدەکردەوە چونکە بەڕاستی فۆکەسم لەسەر بزنس بوو ئەوەندە مەجای ئەوەشم نەبوو هەتا ئێستش کەیس دۆکیمنتیشنم زۆر کەم چکە بەڕاستی مەجالم نییە. سو ناتان بڵێم دابۆ ڕابووم بەڵام زیاتر فۆکەسم خستە سەری چونکە ئەمن دکتۆری دانم تش دکتۆری دا تش دکتۆری دانی شتێک هەیە لە ناو دڵت دەبی ڕازی بکەی ئەتو دکتۆری دانی ئاخیرەکەی یعنی چەند دوور بکەوی لە پزیشکیدا حەز بگەڕێەوە چونکە ینی پێت حیف ئیش خۆت نەکەێت حیف ئیش خۆت نەکەی ینی مەریم ئەتو لەگەڵ ئەو قسەی کە مەسەرەن هەموو جارێ دەرێن کە دکتۆری ددان هەر دێت و ڕۆژێک گەر ئیشی خۆشی نەکا هەر دەگەڕێتەوە تام بڵێ مابزانام سەتا نەوە چونکە زۆر خەڵک هەیە کە نەک زۆر بەس بەشێک هەیە لە خەڵک کە دەرچوون بەتاوەتی لە دەنتستری پیور بزنس نەگەڕانەوە بەس زۆر بەمان دەگەڕێنەوە بەس ئەوانیشیانی ئەکییت ئەوەندە حەزیان لە دەنتستری نەبوو لەوانێ لۆێ نەگەڕینەوە حەزیان لە دەستری نەبووە دووەم شت بزنسەکە دروستیان کرد شتێکیان هەیە کە ئی خۆیانە بزەبت یعنی ئی ئەی شتەکە شتێک دروستی کرد کە ئی خۆی پێیان ماندی بوو پێیان پێیان ماندی ماندی بوون بوو ئی ئەوەی نییە بەجێ بێڵێ و تەواو خواحافیز ئا، بەڵام ناڵێم هەر شتێک هەیە یعنی من کە کە دەچووم خۆبەخشیم دەکرد لە خەستەخانەی ئازادی لە خەستەخانەی پێشمەرگە ئا، دوو سێ ڕۆژ بەڕاستی زۆر زۆر دڵم خۆش بوو هەستم دەکرد ئەوە مەریەمە بەڵام لە هەمانکات شەخسیاتی من زۆر بەشی تکەی تێدایە یانی زۆر بەرە ئەوم هەیە کە حەز ناکەم بەس سعات دەنتستری بکەم زۆلۆی ئێستا بەڕاستی هەفتانە دوو ڕۆژ تەنها دوو ڕۆژ بۆ دەنتستریە ئەوەی تکە بزنس ئۆکە باش دەکرد پێ برێم دنتستری خۆی یعنی لە هەموو جەیەک وایە دەرێن دنتستی پیشەیەکی ئتس بۆرینگ

هیچ ناکە تووشی ئەوەیەک دەبی گسپۆژەرێک لەوێ دەبی ینی محالە بکەین و ئێمە نەک بەس دکتۆری ینی محال بکەین ئیشەکە ڕاستە لە لایەکەوە ئیشەکەی بکەین بەڵام هەندێک شتیشی تێدا تێ بکەینەوە تا کوبرێەوە هەمووی فول فول پیور بۆڕینگ بۆڕینگ نەبی ینیها خۆش بی پرسیارێکم هەبوو مەریەم هەندێک نەفەر هەیە یان هەندێک دکتۆر هەیە ماوەیەکی زۆر زۆر دادەبڕێن ینی لەوانێ بە سێ چهار ساڵ زۆر زەحمەتە بگەڕێنەوە هەندێک نەفەر هەیە دەرێ ئەمن ناگەڕێمەوە لە بەرەوەی زۆر ماوەیەکە زۆر دابراوم بڕای تو مەسن ئەو شتە ڕاستە کە ینی چونکە دو سێ ساڵ دابراوە نەگەڕێتەوە ئۆکەی ئەوە لەسەر ئەواتی مادەکە ئەو دو سێ ساڵە پێش ئەوە هیچ ئیشی کردیە ئەگەر بەتەواوەتی ئەگەر هیچی نەکردی پێ یعنی ئەگەر تەخەروجی کرد و یەکسەر چووە بزنس یا منەزەما و ئەو شتانە ئەوە بەڕاستی زۆر زەحمەتە بگەڕێتەوە چونکە تو لە کولیە ئەوەندە فێر نابی هەتا بتوانانی هەموو ژیانت بەبیرت بێتەوە بەڵام کە دوای کولیە ئە، زۆر ئەوە دەکەی یعنی زۆر پراکتس دەکەی و ئەوە دەستت بە قوت دەبی

کولیەت تەواو کرد دوو سێ سال زیاتر ئیشت کرد دەستت راهات لەسەر ئیشەکە دا بڕێی کێشە نیە دەتوانی بگەڕێەوە چونکە هەمووی لەسەر ئیشی دەست راوەستایە بەڵام زیاتر باسی چ دەکەم باسی ئیشی فڵنگ دەکەم باسی ئیشی شتە سمپڵەکان مثلەن ئەندۆیەکی ئەنتێریەریە ئەندۆیەکی ئەنتێریەر و ئەوانە یان شتی زۆر زۆر بەس کۆمپلیکەیت کەیسز ناکەم چکە ئەوە بەڕاستی ئەوە ئەکسپریەنس تۆماری دەوێت ئەوە ریهابلیتەیشن ئەکسپریەنس ئەکید دەوێت ئەو جا دەتوانی بگەڕێەوە ئەگەر پێشتر ئیشت کرد بی بەڵام ئەگەر لە ناکاو خوا حافیز و بێەوە ئەوە ئەوە زۆر زۆر بای. زەحمەتە. ئەوە زۆر زە- چونکە ئەمن کە کولیەم تەواو کرد یەکسەر دەستم پێ نەکرد بە خۆبەخشی ئا، دوای دوو ساڵ دەستم پێ کرد بە خۆبەخشی

و تازە باس کرد گۆتت زۆر حەزم دەکرد کە دەچم لە مستەشفای داوام دەکرد و ئێستا زۆر بێ خۆبەخشەکان جوانە یعنی کە دێنە داوامی خۆبەخشیش زۆر بە بێزاری دەم بە بێتاقەتی دەرێن ئەم مادم بە بەلاش ئیش بکەین لە ئەوەندە خۆمامان خراوەیەوە هەمووی لە ناو لە ناو ماینسە دەزانی کووە هەندێک جێش هەیە بەڕاستی بەڕاستانی ئەو مۆزوعەکە زۆر ئستغلال زۆر ئستغلال دەکەن ینی نەک بەس ئیستغلالی دەکەن تەعامولیان جیاوازە لە تو تەعامولی دکتۆر تەعامولی دکتۆری لەگەڵ دەکەن خۆبەخش کە بەخۆی دکتۆرە تەعامولی دکتۆری لەگەڵ ناکەن لێ ئەوش ڕدەت فعلی وای لۆ دروست دەبی کە نایە بچتە ئەم باسی هەموو جێک ناکەم بەس هەندێک جێ وایە هەندێک سەنتەر لێت تێدەگەم زۆربەیان وانە بەڵام ئەتوو کە دەستت پێکرد بە خۆبەخشی ئەتوش استغلالیان بکە بە باشی فێربە یعنی ئەتوش ئەو شتێک کە دەتەوێت لیان وەرەگەرە ئەوکە ئەو شتێک کە دەیانەوەی لەسەر تو دەکەن ئێتوش فێر بە تلۆ دەچی لۆ دەچی بەتاقەتەوە ئەنی ئەمن لەگەڵ فکرەی بەام کۆنسپتی خۆبەخشینی مەکە ئێمە بچین بە بەلاشی بەڵام وەزعکەوە یان هیچ لە دەستمان بەدەستمان نییە ئێمە وەزعکە بگۆڕین ئێستا بەڵام لەگەڵ واقعەکەینە ئێتوش دەبی حەز لێ پراکتس بکەیت سۆمادم هەر دەبی بکەی ئیسفادەیتر ئەمن ئەو هابوو ینی فکرەکە بەس ئەوەی ینی دیمۆتیڤیتی منی دەکرد کە ئەوە بوو خەڵک دایانگوت استفادەی لێ ناکەی بەڵام کە چوو دیتم بەڕاستی ئەوان استفادەی لێ ناکەن چکە بەڕاستی کە دەچن بەس دادەنیشن وایە فعلن استفای زۆر کەس درۆیان نەکردیە بەڵام ئەوەیە لەسەر خۆیان ڕاوەستایە دەتەوەی فێربی یانی حالت وەکو حالی ئەوانەی تەعینن ئێ ئەوانیش ئەوها فێربوون هەمان خەستەخانەیە هەمان شتە هەم وایە قەڵاباڵغترە خۆبەخشی زیاترە چانسی کەمترە بەڵام هەمویان حەزیان لە نیە ئیش بکەن دەتوانێت ئیشی بکەن بەڵێ من لۆیە بەڕاستی چوومە خەستەخانەی پێشمەرگە چونکە دەنتستی کەمترە چانسی من زیاتر زیاترکەم ینی کە لەوەی ما هەموو وەختەکە من لەسەر نەخۆشم ئێستش بەردەوامی لێندەر تەواوم کرد تاات بەڵێ مانگی پێت Congratulations ئۆکەی با بینە سەر هۆستنگ فیڤرت ئەدی لۆ ئێستا لێت دەپرسین ماوەک پێشستا ینی دە تایم برین ئیشی پێشکەشکاریت زۆر دەکرد زیاتر لە ئێستا 2022 هەندێک باس بکەیت ئەین چت کریت نەکردیا ئۆکەی ئەمن کە دەستم پێکرد لە ئیشی هۆستینگ بەڕاستی بە سوتفە بوو یەکێک لە برادەرەکانم بوو گۆتی فستیڤالێکمان هەیە لە عانکاوە ئیتر ئەمن ئەو شتە ئەو جورئەتە لە تو دەبینم کە هۆستی بکەی ئەوش پێش دوسێ ڕۆژ لە فستیڤالەکە و فستیڤالەکە نزیکەی دههزار کەس دێتە فستیڤالەکە ئەوە چه ساڵک بوو 2022 لەسەر سۆری 2021 لەسەر 2022 ئەین سەری ساڵی 2022 تمام ئەمنیش لەگەڵ برادەرەك بوو ئەویش دکتۆری دانا وتمان ئۆکەی ئۆکەی وای نەت بکەین بینی خەڵکی خۆمانە هەمویان یانکاوەنەوە لە ئەو سترسەکەی زیاتر بوو چونکە کەس هەمویان دەناسی کەسیش نەبوو لەو کۆمەلگایە لە ئیشی میدیا ئیش بکەێنی هەیە بەڵام زۆر زۆر زۆر زۆر زۆر کەمە یانی لە کەناڵە ئۆفیشەڵەکان هەیە بەڵام یەکێک لەناو کۆمەڵگا بچی سەر ستەیج ئەو بەڕاستی کەمەک سترێس بوو جورئەتی دە جورئەتی دەوێ و سترێس بوو ئەتو نازانی چەند نگەتیف کۆمنتت لۆ دێ بەڵام ڕاستیەکەی وابوو هیچ نگەتیف کۆمنت نەبوو بەڕاستی کۆمەڵگایەکە زۆر سەپۆرتی کردیانی یعنی زۆر پۆزتیف کۆمنتم نەدیت بەڵام المهم نگەتیف ئەو بدایەتەکە بەڵام ئێستا هەرجار هەرجارێک بسمە سەر ستەیج زۆر زۆر دڵیان خۆشە جەماعەتی من جەماعەتی ئێمە لە لە لانکاوە ئەوانەی خۆمان زۆر زۆر حەزیان لێە خاصان گەکە یشتمە مەرحەلەی کە ئیڤنتەکانی سەرۆکایەتی پێشکەش بکەم کە ئەوە هەدەفی من بوو چکە کە یەکەم جار دەستم پێ کرد لە کەرنەڤاڵەکە بوو مانگی یەک 2022 زۆر ئۆفرم لۆ هاات لە زۆر شەریکەی جیاواز کە پێشکەشی ئیڤنتەکان بکەم بەڵام ئەمن بەڕاستی زۆر سلکتیف بووم لە ئیشەکە حەز لە نەبوو لە هەموو کەس هەموو شتە حەز لە نەبوو چونکە بەڕاستی میدیا ئەتو لە میدیا بی دوای شش مانگ فەیست دەموچاوت خەڵک لی بێزار دەبن ئەزانش دەنەیە لە با بگۆڕینەکە با بگۆڕینەکە چکە بینین تر ئەمن گوتم ئەو شتە بە من ناکرێ ئێستر زۆر سلکتیف ینی ماگانە یەک ئیڤنتم دەکرد یان دوو ئەوە ئیتر حەسب بەس زیاتر حەزم لێ بوو شتەکە فۆرمەڵ بی شتەکە زیاتر ڕسمی بی ئینستایلی من ستایلی ئەوەی نییە کە ئیڤنتی حەفلە و هەڵپەرکی و ئەو شتانە بکەم ستایلی من نییە حەزم لە شتی فۆرمەڵە دوشتە من دکتۆری دانم حەزم لێ نییە ینی بچمە سەرستەیجێک قیمەتی من دیار نەبی ئیتر هەر ئۆرگنایزەرێک ئیشی لەگەڵ بکەم ینی پێ دەڵم یەک دوو سێ چوار

پێنجەمی ئیسپانیا زۆر زۆر حەزم لە- حەزم لە زمانە بەعام بەس ئیسپانی زۆر هەز دەکەم بەخۆم نزیکم لە و کۆمەڵگایستا لە هەر شوێنێک سەفەر بکەم ئاتن خەڵکەکە دەپرسن ئا، خەڵک شتێن دەرێ منیش دەڵێم کەنی گەس جا تو پێم بڵێ من دەڵێن ئیسپانیا هەتا بزانن لە سوێن. بن دەڵێن یان لە ئەمریکای لاتین یان ئیسپانیا ئیتر نازانم دەموچاوەکەیە نازانم ڤایبەکەی ڤایبەکەیە. چییە ئایتر جوان بڵێم چار حالیە نەبووە پێنج بەڵام وا فێر دەبوو دەبتە پێنج وا دەبتە پێنج و طبعاان بەداوای لێ بردنەوە ئەگەر زۆر وشە ئینگلیزی تێ دەکەم بەڵام هەر کوردی خۆمانی حمەتە مەڵ بەڵێ مەریەم گوتت زمانی ئیسپانی فێردەبی ونە ئێستا ئەمن حالێ زۆر حەزم لێ زمانی نوێ فێرم بەزێک مشکلێ دەم گوت کۆرساتە دەی بڕۆی کۆرسات و شت بکەی وابزانم ئەفۆردا ینی دەی بڕۆم دەی بختی لۆ تەرخانکەم بەس وابزانم ئەتوو کۆرسات شتی ناکەی حەزم لێ بە کۆرسات و شت بکەم زۆر خبرەم نیە لەسەر مەوزوعی کۆرسەر بەڵام کاتم نیە لۆیە نەچوویمە دوو مەوزوعەکە بە چ ڕێگایەک فێری دوۆڵینگۆ ئەپلیکیشنێکە ئەپلیکیشنە. ئەپلیکیشنەکە هەموو زمانێک دەتوانین لەوەیە فێربی جوانە. ماوەیەک کە خەریکی زمانی تورکی بووم پێش پێ ساڵ کە ئێستاش کەمێک تێدەگەم ئە، تورکێتان بەڵام سەتاسی تێدەگەم سەتاچل تێدەگەم بەڵام بەردەوام نەبووم ئە،

بابینە سەر سوۆشل میدیای کە دەزانین ئەت و زۆر ئاکتیو لە سوۆشن و زۆر لە مێژە پبلکی منە ئەو بزانام ساڵی 2021 گوتت ساڵی 2021 بوومە پبلک بەس خەڵک نیان دەزانانی ئەو پرسیارم هەیە چۆن کاریگەری لەسەر کردی کە ئەتو ئەکانت خۆت کردە پبلیک و هیچ دوو دڵیت لێ هەبوو چکە بە خۆت زەلنا کۆمەلگەی ما خاستن ئەگە ئافرەت بی کە لەسەر سوۆشل میدیا هەر ڕسمت بێتە خوارە یان پبلیک بی ینی بە نوعچلی تەمەشا دەکەیان فکرە چی دییان لۆ دەبیت یان زۆر کەس لە بە ئەوشتانە نایهێ پبلیک بیم فەتوو کە قرارت دا گوتت ئەمن ئەکانت خۆم دەکەمە پبلیک هیچ دوو دڵیت لێ هەبوو یان هەر دەتزانی ئەو نەخێر دەیکەم دوو دڵ نەبووم بەڵام کە کە ئەو شتەم کرد زۆر بە ئاگا بووم کوبیکەم چکە دەزانم کۆمەلگای ئەمە زۆر حساسە هەر بەعام نەک بەس بە کچ و کوور بەسان یەکێک بووە پەپلێک شتی کەمێک ئەکسترای کرد دەبتەمەوزۆ بینی بینی خەڵک ئەتوش هەتاشتی جیاواز نەکەی بڕاستی یای جیاواز نابی تر ئەمن کە کردمە پەپلک ساڵی 2021 کەس نەدەزای بووە پەپلک چونکە نوتفکەشن لە بۆ کەس ناچی بەردەوام بووم لە ئەو پۆستانە کە دەم کرد و ئێستاش بەردەوامم هەرکە لایفستایل پۆست دەکەم بەس زیاتر پرۆفشنل چوومە نەک پرسنل چکە خەڵک عیلاقی بەوەدانە کە بزان ژیان ژیانی شخصی خۆم دەکەم ناکەم زیاتر ئیشە چونکە ئەمن استغلالی سۆشیال میدیام کرد لە بۆ ئیش ئیسفادت لێ کرد استیفادەم لێ کرد کە ئەوە دەبتە هۆکاری ئاخیر ئەوەی ئیشت وەنیە ئەو جەیەکە ئێستا ئیش لێ دەکەیانە ئەو زیاتر لە ڕێی عیلاقات بوو بەڵام ئەوەش یەکێکە کە ئەتوو پیشانی خەڵک دەی کە چت کردیە پێویست ناکە ڕۆژێک لە ڕۆژان کە دانیشین لە ئەتروڤیەکە با بڵێ قەت باسی ئەوەیان نەکرد کە من چم کردی و چم نەکرد چونکە هەمووی لە پێش چاویان وەکو سیڤیەک بوو لۆت وەکو سیڤیەکە لە بۆ من ئەوەی نییە ینی I don't have to introduce myself ئەمن دەزانن ئەمە دەزانن دکتۆرە مەریەم قەرەداغ ئەوە سۆشیال میدیا لێرێ ئەو دیارە چی کرد هەموو شتێکی کردی ئەمەش لۆیە بە هەموو خەڵک دەڵێم هەر شتێکتان کرد هەر شتێکتان کرد چەند گچکە بی

ئەمن زۆر شتی نەگەتیڤم نەدیتیە ئەمن بەس شتێک هەیە کە ناتوانانی کۆنتترۆلی بکەی کە احتمالە قسەی خەڵک بکە ئەمن بدایەت کە پرۆفایلم کردەوە مەسج ڕکوستم قەپات بۆستان چونکە ینی ئەمن مهتم نیمە کە تو ڕای تو چیە لەسەر من کە ئەمن نادەت ناسم نەدەم ناسی هەتا سبەی قسە بکەی بەڕاستی جێ ناگەم لۆ من مهم نییە لۆ من مهم نییە ئەو کەنا سەبت. لۆ وای لێ بکەم کە تەسیر بکاتە سەر ژیانم و مێشکم و اه، نفسیەتم و ئەوانە سۆ قەپاتم کردبوو بۆ- بۆ ماوەی شەش مانگ اه، و بەردەوامیش بووم لە لە عینی نەوعی پۆست و ستۆری ئەوانە هەتا دوایە خەڵک دیتیان کە فۆڵۆوەرم زیاد بووە ئەوجا م. یعنی زانیان کە ئەمن پرۆفایلم پەپلکە بەڵام نەگەتف وا پێ دەڵێم ئەتوو لە کۆمەڵگایەکی بەڕاستی حەساسە ناتوانانی هەموو شتێک

زیاتر پرۆفایلەکە بۆ شتی پرۆفیشنەڵ زیاتر بەکارم هینایە بەڵام خەڵک حەزیان لێیە وەکو لایف ستایل زیاتر چونکە جارەک کە بوومە دە هەزار نەمزانی لۆ بوومە دە هەزار پۆستێکم کرد گوتم کاکە جەماعەت تلۆ ئەنگۆ لۆ فۆڵای من دەکەن مەسەلە چییە زۆربەی خەڵک ئەوەیان نووسی بوو کە بەڕاستی

چکە من پرۆفایلیم ئەم بلۆگەر نیمە ئەمن هیچ حەزشم لە نییە خەڵک بڵم مەریەم بلۆگەرای کە با دەڵێن دەڵێن نیە چونکە ئەوە باستی فول تایم جوابە تو بلۆگەر بی ئەمن ناوەڵی یعنی جەوم هەبی پۆست دەکەم پۆست ناکەم زۆربەی خەڵکی ژیانی بەوە هەز دەکەن کە نەوە کۆنەکشنەکی نزیک هەیە لەگەڵ من چونکە کەسێکی زۆر ناچڕڵم دەزانی لۆش دیقەتم دایە مەریەم بەجددی یعنی حەزی لێە گەر شتێک بزانیان معلوماتێکی هەبی شێری بکە مەسەە تو پێست بە یارمەتیە لە مەریم پرسی یعنی بە هەموو بە تەفاسیلەوە پێت دەرێ سۆنەفەریش حەزیان لەیە کە مەسەەن یەکە گارمەتیان بداوەچی گوتنی مەریم ئەو قبلی تش هەیە مەسان هەر فکرێکی نوێی هەبێر شتێکی هەبی زوزو شێر دەکاتەوە لەگەڵ خەڵ گارمەتیان دەدا کە بڕاستیانی ئەو شتەش ینی نارێم ئەو شتم دیقەتدایە بە تو

کە من تەرکیزم نیە لەسەر خەڵک بەڕاستی یانی ئەتوو ئەو ئینەرجیەت کە وەرگرتیە لە من ئەوها بەخۆی ئەوهای ڕوویدایە بەڵام من زیاتر تەرکیزم لەسەر خۆمە بەڵام لە هەمان کات حەزم لێیە کە خەڵک بیبینن هەتا ئەوانش یانی لە بەپێی توانای خۆیان شتێک بکەن طبعا هەموو جارێ دەرێمەوە چی دوو کچ لەگەڵ یەکتر دادەنیشن قسەیان زۆرە ئەو ئێمە هەر سێکمانی مازان هەتا سبەی قسەی بکەین تەوانا دەکەینە پارت دوو پارتی بکەین مەریم پرسیارەکەم هەیە دیقەتم دایەوەچی حتا یان لە کاتی قسەکردن و شت زۆر سەف کۆفدنتێکی زۆر زۆر بەرزت هەیە یاخود باوەڕ بەخۆ بوون وەچی قسەش دەکرد باسی ئەوە دەکرد مەسەن گوتت ویستیڤالک هەبوو سێ ڕۆژ لە پێشی بوو بە منیان گوت هۆستی بکە و ئەمن هیچ معلوماتم نییە بەس کردم ئەخیرەکەی زۆر زۆر جوانیشت کرد ئەمن لە جێی تو بووم دەمگوت ئەستا ئەگەر ئەمن بامە دو سێ ڕۆژ دەگریام تووشی پانک ئەتاک دەبوو ئەو دەیانی ئیشەکە چکە زۆر زۆر ینی ئەو جورئەتی دەوێ و زۆر های سلف کۆنفدنتیشی دەوێت ئەو دەمێ ئەوی بزانم ئەگەر دوو مەریەم دوو مەریەمان هەبی مەریەمەک ئێستا بە خۆت بە شخصی خۆت و مەریەمێکی تر نفسی مەریەمە بەس شتێکی کەمە کە باوەڕ بەخۆی زۆر نییە نارێم نییە نییە بە زۆر کەمترە کەمترە بەڕای تو ئەو دوو مەریەمە جیاواز دەبن زۆر جیاواز دەبن چونکە ئەتو ینی هیچ پێنەبی بەڵام سلف کۆنفیدەنست هەبی باوەڕت بەخۆت بی دەگەیە ئەو جەیە کە دەتەوێت ناڵم هیچ هیچ نەزانی بەڵام ئەتو بەخۆت ئەتو لۆ سلف کۆنفیدەنتی

ناترسێی مەسەلەن ئەگەر ئیشەک بکەی برێ ئەی ئەگەر ئەمن غەڵت بکەم چ بکەم یان هەڵەیەک بکەم یان کەس غڵت دەکە ئەوەیە چکە زۆر نەفەر هەیە هەتا ئەوەی هەڵی نەکەن ناچنە نامۆزوعەکە دەرێن ئێمە ناتانم چکە پێم ناکرێ ئەو شتا لەوانەیە غڵەتی زۆر بکەم لەوانێ هەڵی زۆر زۆر ئەوەی کەمەوەیان بەڵام هەتا تاقی نەکەێت و فێر نابی شتێکش هەیە کۆتەک هەیە دەڵێ ستارت بیفۆر یو ئەرێدی

لە پێش سەرۆک وەزیران ئەوە بەڕاستی زۆر سترێسێکی زۆر زۆر زۆرە نازان پێم دەکرێت یان نا بەڵام پرسیارەکە هەیە لەناو مشکت بەس شتێک هەیە کە دەری ئەم سترۆنگ گردن شتێکش هەیە ئەم بەڕاستیانی مشکی خۆم ئەوها ئەوهام لێکردیە کە ئەگەر شتێک بەیەکە چکە بکرێ

لۆ ئەو دەتان لۆ ئەمن ناتان لۆ ئەو دەتان لۆ ئەمن ناتانم دووەم شتیش ینی نۆرمەڵە شتەکە لە جیاتی ئەوەی لێرە دانیشی لەوێ ڕاوەستایە بەس ئەوی لە پێش دهزار نەفری هیچ ئەخەتگەر بتەوەێت مەشکی خۆت نابکەی دەبی واکەی ڕێکە هەندێک باسمان لۆ بکەی سپرنت ڕیت چ دەکەی لەوێندەر

یان تۆ پریپەرەیشنت کرد سکانت کرد پرنتت کرد پۆست پرۆسسینگ ئەوە لە جیاتی ئەوەی نەخۆشەکە بستە دەرێ دوای دوسێ ڕۆژ کە بێتەوە ئەوە لە هەمان ڕۆژ لە هەمان ڕۆژ یەکسەر سکان بێ زەحمەت کەمێک چاوەڕێت کە لە دەرە نیو ساعاتێک دێتەوە ئەسێرشن خوا حافز نەخۆشەکە نایەتەوە

یعنی دوای ئەوە هەموو ئەکسپریەنسە لە بزنس و ئەوا و بینی بینگ ئەدەنتست بزنس ومن لەگەڵ پبلک سپیکەر هەمویان کۆ دەبتەوە دس ئز دەوان دس ئز دەوان دەس سپرنتەر چکە ئەتو پێویستە بزنس بزانی لە هەمان کات شتەکە علاقەی بە دەنتستریەوەە چوەتو ئەمن دەنتستم وسەیەم شتیش یعنی ئەم ڕپرزنتنگ دە کۆمپنی سۆ لە کۆنفرانس و شت لە دەست بەسەر ستەیج باسی دەکەم So dentist business woman public speaker ماشاءاللە yes جوانە all collected in one sprint right وەڵا ئەم پرسیارەکەم تقریبن هەر وەڵامەکەمان وەرگرت گوتم تو تقریبان مانگێ یەک دوو جار سێ جار لێرە نیە حەزب ئەوەندەی کە دقەتمانگاتقریبە سێ جار لێرە نیمە ئەوەش هەر لە زمنی ئیشەکەتەوە نیە

ئەوا حەسەب یانی ئەگەر بچمە جێیەکی نزیک کە بتوانم زوو زوو بچم وەکوو مەسەلەن بەغدا یان دوبەی ئاتەن دوو سێ ڕۆژ دەمینێمەوە جێکانی تریش زیاتر جێیەکانی تر ئەوە لەسەر ئەوەکە ڕاوەستە ئیشەکە زیاتر چییە بەڵام هەمووی سێ چوار ڕۆژە یعنی ئەمن زوو زوو دەگەڕێمەوە زوو زوو دەگەت دێمەوە ماڵێ بەڵام کە دەچمە ئۆفیس لە ئاڵمانیا و ئاتەن یەک هەفتەم پێ دەچی وابزانم مەرێمە تو دەبی جانتایت حازر بی

کو دابەشی دەکەی لەسەر لەسەر بەشی بەشەکانی ژیانت تر ئەمن کە سبەی دوو سبەی ژیانی هاو سەرگیری و ئەمە شتێکم هەیە یان شتەکە دەیکەم بە تەواوەتی یان نایکەم بەڵام کەشتەکی وا دەستی پێکرد تااقەتی خۆم نەبی وەختی خۆتی لە وەختی خۆم هەموو شتی دەدەمی

دەبی هەموو شتێک حەقی خۆی بدەن یعنی وایە ئەنگۆ دەبینین کە مەریەم زۆر ئاکتیڤە مەریەم بە زۆر سەفەر دەکە و ئەو شتانە بەڵام هەموو شتێک وەختی خۆی هەیە و کە ڕوویدا حەقی خۆی بدەمێ Yes. It's all about priorities. Priorities بۆیە. زۆر زۆر سپاس مەرێم یعنی نارێم حەقمان دوو پارت ئەوەندە زۆر قسەمان هەیە زۆر شت هەیە کە باسمان کرد زۆر زۆر سپاس دەکەین کە لەگەڵمان ئەوڕۆتانیت لەگەڵمان بەشداربی بەڕاستپاس بۆ ئێوەی بەڕێز بۆ داوەتەکە زۆر زۆر سپاس زۆر زۆر سپاس بۆ توش ئێڵە بای بای بای